билигин үлэлии-хамсыы сылдьар библиотека бары үлэһиттэрин, тыһыынча тоҕус сүүс тоҕус уон биэс сылтан бэлиэтэнэр идэлээх күммүтүнэн администрация, профком, коллектив аатыттан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин. Бу үтүө дьоро күҥҥэ эһиэхэ баҕарыа этибит энчирээбэт эҥкилэ суох чэгиэн доруобуйаны, олох бары эйгэтигэр үрдүк ситиһиилэри, дьиэ кэргэттэргитигэр ыччаттаргытыгар этэҥҥэ буолууну, дьоллоох, инникигэ эрэллээх олоҕу! Күн бүгүн биһиги улууспутугар отут биир библиотека баар. Манна бэйэлэрин идэлэригэр эппиэттиир, аныгы олох ирдэбилинэн саҥа технологиялары толору баһылаабыт библиотека үлэһиттэрэ үлэлии, хамсыы сылдьаллар. Олохпут тэтимнээхтик сайдыытыгар, информация, интернет үйэтигэр олордорбут даҕаны кинигэни ааҕыы суолтата сүппэт. Библиотека билиини иҥэрэр, иитэр-үөрэтэр кыһа буоларын үрдүк, дьоһуннаах ааттаах библиотекардар үлэлээн ааспыттара туоһулуур. Ол курдук, ытык дьоммут Матрена Петровна, Елена Петровна Захаровалар, Мария Ивановна Брызгалова, Варвара Савична Шеломова, Варвара Ивановна Борисова, Галина Федотовна Ошустанова, Надежда Дмитриевна Мартынова, Ксения Николаевна Попова, Любовь Егоровна Дмитриева, Майалар, Мария Семеновна Борисова, Нөөрүктээйи, Варвара Иннокентьевна Аргунова, Бэдьимэ, Раиса Захаровна Егорова, Лоомтука, Дария Петровна Кычкина, Төҥүлү уонна да атыттар ааттарын киэн тутта, махтана этэбит. Айарга-тутарга баҕалаах, дьоҕурдаах эдэр кадрдары олохсутан, үүнэн-сайдан тахсалларыгар олук уурабыт. Кинилэр улууска, республикаҕа ыытыллар араас көрүҥнээх тэрээһиннэргэ көхтөөх кыттыыны ылаллар, улууспут аатын-суолун чиэстээхтик өрө туталлар. Биһиги улууспут кииннэммит библиотекаларын ситимэ национальнай бырайыактары олоххо киллэриигэ күргүөмнээх үлэбит үтүө түмүктэрдээх. Ол курдук, икки тыһыынча уон тоҕус сылга республиканскай куонкуруска киин библиотека проега кыайан, культура бастыҥ тэрилтэтэ ааты уонна үбүлээһини ылбыппыт. Культура бастыҥ үлэһитэ республиканскай куонкуруска Нөөрүктээйиттэн Нина Колосова икки тыһыынча уон тоҕус сылга, икки тыһыынча сүүрбэ биир сылга Майаттан библиограф Надежда Сидорова кыайыылааҕынан тахсыбыттара. Икки тыһыынча сүүрбэ сыллаахха дойду филиалыттан Татьяна Федорова, Мооруктан Александр Иванов Арассыыйаҕа эдэр дьон бырайыактарын куонкуруһугар кыайыылаах тахсаннар үс сүүс сүүрбэ тыһыынча солкуобайы уонна үс сүүс төрт дьон тыһыынча солкуобай үбүлэнэннэр, библиотекаларын аныгы технологиянан байыттылар. Иккиһинчи сүүрбэ сылга Безбарьерная среда диэн инбэлииттэргэ анаммыт муниципальнай бырайыагы кыайан, Майаттан улуус киин библиотекатын үлэһитэ Марина Трифонова сүүс уон сэттэ тыһыынча биэс мөһөх солкуобай үбүлээһини ситиһэн, киин уонна оҕо библиотекаларыгар пандус уонна кнопка вызова баар буолбута. Иннокентий Михайлович Сотин аатынан улуустааҕы киин библиотека, өрөспүүбүлүкэҕэ муниципальнай модельнай библиотекалар икки тыһыынча сүүрбэ биир сыллаах куонкурустарыгар кыайыылаах тахсан, биир мөлүйүөн үс сүүс тыһыынча солкуобай суумалаах субсидияны ылан, модельнай библиотека статуһун ылары ситистэ. Улууска баар отут биир библиотека үлэһиттэрэ хамсык кэмигэр ааҕааччыны хабар интириэһи тардар инниттэн араас социальнай ситимнэр нөҥүө саҥа кинигэлэри сырдаталлар, сонуннары билиһиннэрэллэр, сэргэх куонкурустары, вакцинаны күргүөмнээхтик ылыыга туһаайан араас тэрээһиннэри ыыталлар. Күндү коллегаларбытыгар идэлээх күммүтүнэн саҥаттан саҥа саҕахтары, үрдүктэн үрдүк чыпчааллары баҕарабыт!